Bonjour aus dem Europaparlament vu Stroossbuerg fir déi lescht Emissioun vun Europäesch Impressiounen fir dëst Joer. Wéi gewinnt maache mer de Point e bësse vun deem, wat dës Woch hei geschafft ginn ass am Europaparlament. An dat maache mer mam Kompetenzteam vun der csv, dat heescht mam Viviane Reding, dem Georges Bach an dem Fränk Engel. Madame, Dir Hären, Bonjour. Bonjour.
Bonjour.
Fänke mer un mat der Sozialpolitik, ganz wichteg. A mir hu jo och ee Sozialpolitiker, natierlech si se alleguerten do engagéiert, mee de Georges Bach, dat ass awer Bëssen säin Sujet. Dir hutt iwwert de soziale Pilier geschwat an Europa. Wat, wéi eng, zu wéi enger Konklusioun sidd Der do genee komm? Well zu de Konklusiounen ass et esou, datt de soziale Pilier eigentlech jo de Sommet, deen de siwenten November war zu Göteborg, huet am Fong zementéiert oder d'Fundament geluecht, fir ze soen, an Zukunft, alles wat Politik, Sozialpolitik ass, do ginn et eng Partie Prinzipien, do sollen d'Memberstaaten sech drun halen, a vun deene Prinzipien do sinn dann eenzel Mesuren agefloss, an do ass zum Beispill d'Recht op liewenslaang Bildung, well Bildung ass och e soziale Volet, dee ganz oft vergiess gëtt, wa mer vu Sozialpolitik schwätzen, schwätze mer oft vun Léiner, vu Conditions de travail, an esou weider, Sécherheet a Gesondheet op der Aarbecht, dat ass jo alles wichteg. mee och de Sozialschutz insgesamt, Recht op Mindestloun, Betreiung vu Kanner ass och ganz wichteg an virun allem och Gesondheetsfleeg, eppes wat elo a leschter Zäit ëmmer méi wüt duerch d'Alterung vun der Populatioun, eis demografesch Situatioun weist dat aus, datt mer an Zukunft ëmmer méi a Richtung Gesondheetsfleeg musse goen, wéi gesot. Bis elo ass et déi lescht Joren leider ëmmer, och an der Kris ganz staark ëmmer op déi budgetär Moossname gekuckt ginn. Et ass alles ënnert dem Aspekt Finanze gekuckt ginn a Wettbewerb a Wirtschaftspolitik. Elo de soziale Pilier, an dat ass e Verdéngscht vun der, vum Jean-Claude Juncker besonnesch als Persoun, vun der Europäescher Kommissioun, déi elo do ass, fir zesumme mat deenen aneren zwou Institutiounen, mam Parlament, den Antonio Tajani, an och de Rot, de Moment ënner letteschem Virsëtz. Dat heescht, déi hunn dat institutionell ënnermauert zu Göteborg an dat ass elo ee ganz, eng ganz wichteg Etapp no 20 Joer, well virun 20 Joer ass dee leschte Sozialsommet ageruff ginn. An dat eenzegt, wat elo e bësse bemängelt gëtt, dat ass déi Verbindlechkeet. Dat ass natierlech duerch eis Traitéen, ass d'Sozialpolitik eng Kompetenz vun de Memberstaaten. A fir datt do d'europäesch Institutiounen eppes Verbindleches, misste mer d'Traitéen änneren. Mee trotzdeem, ech mengen hei ass esou een däitlecht Signal gesat ginn, datt insgesamt am europäesche Semester, wat mer jo all Joers ëmmer erëm erausschreiwen, datt déi sozial Indicateuren, datt déi awer méi Afloss musse fannen an déi gesamt Wirtschaftspolitik an Europa. Wat wichteg och ass fir eis Lëtzebuerger dobaussen, Et huet missen e Lëtzebuerger kommen un d'Spëtzt vun der Kommissioun, fir ze soen, Also schéin a gutt Finanzen a Wuesstum, mä d'Mënschen, dat Soziaalt, dat gehéiert dozou. An ech mengen, de Jean-Claude Juncker war jo och Aarbechtsminister, mengen ech, a senger laanger Karriär, an datt hien dat do op. den Dësch geluecht huet, et ass ganz lëtzebuergesch gewiescht. An dofir brauch een och Lëtzebuerger an där Europäescher Unioun, fir net nëmme liberal Politik ze maachen. Mir sinn also ënnerwee a Richtung deen Triple-A-Social, deen de Jean-Claude Juncker direkt am Ufank ugekënnegt hat. Dat ass d'Zil, dat ass d'Zil, wou mer mussen drop hischaffen. An ech mengen, datt dat eis mat deene Schrëtt, déi mer elo ageléit hunn, datt dat eis geléngt. Elo muss en natierlech och legislativ Mesurë kommen, dat heescht, et muss elo Propositioune kommen, fir dat och an Direktiven afléissen ze loossen. Mee och do si mer um gudde Wee. Och do proposéiert d'Kommissioun ënnert dem Marianne Thyssen reegelméisseg eng Partie Mesuren, eng Partie Propositiounen, déi an déi richteg Richtung ginn. Dann e Sujet, dee mer net fir d'éischt uschwätzen, ganz sécher och net fir d'lescht, dat ass de Brexit. Viviane Reding, kann een do elo vun engem Duerchbroch schwätzen oder wou si mer elo no 18 Méint drun? Jo, Also, et ass jo schrecklech, datt et 18 Méint dauert, bis datt mer zu deenen éischte Resultater kommen, well déi hätte mer scho kënne virun 18 Méint hunn, dann hätte mer iwwer déi seriö Saache kënne schwätzen. D'Europäesch Unioun duerch säi Chef négociateur, de Michel Barnier, huet vun Ufank u gesot, éiere mer kënnen iwwert d'Scheedung schwätzen, musse mer dräi Problemer geléist hunn. Dat éischt, den éischten ass de Problem vun de Mënschen, deenen dräi Milliounen Europäer, déi a Groussbritannien liewen, schaffen, studéieren, an deeër eng Millioun Briten, déi an Europa liewen, schaffen, studéieren, an dovu sinn der jo och vill zu Lëtzebuerg. Déi kënnen net einfach erausgehäit ginn. Déi Leit hunn hiert Liewen opgebaut an déi mussen och kënnen hiert Liewe weider féiere do wou se wunnen an dofir huet de Michel Barnier drop gepocht, éier mer ufänken mat aner Saachen muss d'Schicksal vun deene Leit gekläert sinn an zwar wéi se mat hiren Famillje kënnen do liewen, waten hir Sozialrechter sinn, oppen se do kënne studéieren, oppen se kënne schaffen, oppen se kënnen Familljememberen bei sech bréngen. All dat ass elo gekläert ginn. An dat war fir eis déi Konditioun, fir iwwerhaapt mat den Diskussiounen unzefänken. Déi zweet Konditioun war d'Scholden, déi d'Briten ze bezuelen hunn. Dat ass normal. Ech menge bei all Scheedung gëtt opgedeelt a ginn d'Finanze gekläert. An dat Drëtt, dat menger Meenung no dat Schwieregst wäert ginn, Dat ass déi berühmte Grenz do op der grénger Insel zwëschen dem europäeschen Deel vun Irland an dem briteschen Deel vun Irland. Jo, déi liewen elo gutt zesummen do op där Insel an déi wëllen elo net eng haart Grenz do sëtzen hunn. An jo, d'Brite wëllen awer erausgoen aus dem gemeinsame Bannemaart. Wéi mécht een dat dann elo? erausgoen aus dem Bannemaart, awer keng Grenz hunn. Bon, elo hu se gesot, mir bleiwen dann dran, fir do keng Grenz ze hunn. Also op jidde Fall emol hu se sech engagéiert, fir dat doen ze maachen. Wéi dat geschitt, wäert nach schwiereg sinn. Elo just, fir op Är Fro ganz kloer ze äntwerten, Dat heien ass. Prekonditioun gewiescht, fir iwwerhaapt u kënnen ze fänke mat de Scheedungsdiskussiounen. An déi sollen dann elo réischt ugoen. An dofir hu mer nach aacht Méint, fir dat ze maachen. Dat heescht séier wéineg Zäit, well bis den Oktober muss dat alles ongeféier am Päckelche sinn, fir datt en dann d'Institutiounen, d'Parlamenter, zum Beispill d'Chamber zu Lëtzebuerg, fir datt en déi kënnen da soen, wat en se dovunner halen.

Budgetsengagementer, déi se geholl hu bis un d'Enn vun der Planungsperiod, an dat ass 2020, och mussen agehale ginn. Dat misst jo eigentlech all britescher Regierung awer aliichten. Dat ass en Engagement, wat ënnerschriwwen ass. Dat ass net emol eppes, wou mer haut géife soen, Ah, elo fält eis grad an, fir d'Zukunft hätte mer och nach gär Geld vun iech. Neen, et geet just ëm Engagementer, déi se scho laang geholl hunn an déi se sollen honoréieren. Méi schwéier ass dat net. An datt ee sech iwwerhaapt muss driwwer ënnerhalen, datt sech iwwerhaapt eng Fro stellt driwwer, datt ee Mënschen, déi als Bierger vun der Europäescher Unioun innerhalb vun der Europäescher Unioun vun hirem Beweegungsfräiheetsrecht Gebrauch gemaach hunn, och mat deem selwechte Recht betraut léisst, ganz egal wat Regierunge beschléissen. Dat ass jo am Fong en totale Witz. Wat ass dat da fir eng Regierung, déi net den Anstand huet fir ze soen, Mee et ginn Honnertdausende vun eisen eegene Leit, Honnertdausende vu Britten, déi zu Lëtzebuerg schaffen, also am Süde vu Spuenien an der Pensioun sinn oder a Frankräich studéieren. Mee wuerfir der Däiwel sollt een deene Leit da elo iergendwéini eng Kéier soen, Ah, 2019 kommt Dir emol all heem? Oder Dir gitt behandelt, wéi wann Der aus der Mongolei kéimt, Dir faalt ënnert ganz normal Drëttstaate-Reegelen an dann sidd Der nach wëllkomm an deem Staat, an deem Der sot oder net. Mee dat ass awer am Fong net eise Problem. Dat ass am Fong eng mënscheveruechtend Attitüd, déi do vun der britescher Regierung un den Dag geluecht gëtt. Ech fannen et dramatesch. Et ass awer halt gutt, datt mer elo dann endlech esouwäit sënn, datt mer soen, déi Leit gi weiderhi sou behandelt, wéi se an der Vergaangenheet behandelt goufen. An de Michel Barnier huet sech do als Chefverhandler komplett duerchgesat. Also dat ass wierklech, deen huet dat gutt gemaach, dee Mann. Woubäi de Michel eigentlech just déi verstänneg Positioun Artikuléiert huet. Déi eenzeg, déi aus europäescher Siicht ze artikuléieren ass.
Gutt, de Brexit huet also nach e laange Wee virun sech. Eng aner Diskussioun ass méi no virum Ofschloss, an zwar déi iwwer Geldwäsch, Steiervermeidung, wéi dat esou schéin heescht, a Steierhannerzéiung. Do huet eng Enquêtekommissioun annerhalleft Joer dru geschafft, an als eenzege Lëtzebuerger war de Fränk Engel an där Kommissioun. Dat heescht, mir kréie lo Informatiounen aus éischter Hand. An d'Kommissioun ass souzesoen um Enn vum Mandat. Ass dat esou? a kënnt zu wéi enge Conclusiounen, Recommandatiounen?
Si ass um Enn vum Mandat. Offiziell ass se den aachten Dezember, also virun e puer Deeg, ausgelaf. A mir hunn dës Woch hir Recommandatiounen debattéiert an och gestëmmt. Dat ass wéi ëmmer, wa sou eppes passéiert. Do ass vill romantesch Dramvirstellung derbäi. Eng Welt, an där kee méi géi Steieren hannerzitt. Eng Welt, an där mer alleguerte brav dat bezuelen, wat vun eis verlaangt gëtt. Et ass awer nun emol esou, an do muss een net derfir sinn, mee dat muss een zur Kenntnis huelen, datt wat ee méi en Décken ass, sief et als Privatpersoun, sief et als Betrib, wat ee méi Méiglechkeeten huet queesch iwwer de Globus, fir sech esou opzestelle mat Strukturen, datt ee méiglechst mann Steiere bezilt. Dat kann een. Am Prinzip esouguer legal. Mir ware mat enger Rei vu Phänomene beschäftegt, déi carrément an d'Illegalitéit och ofgedrift sinn. Mee villes vun deem, wat Steiervermënnerung muss genannt ginn, ass eigentlech e legale Prozess, och wann en eben net besonnesch moralesch ass. An do leie lo eng ganz Rei vu sënnvollen a manner sënnvolle Virschléi um Dësch. well och manner sënnvoll erëm Dësch leien, respektiv well dat alles ëmmer teintéiert ass vu sou enger moralescher Iwwerhieflechkeet vun Eenzelen, déi mengen, si kéimen aus Héichsteierlänner an dat wier déi richteg Attitude, hu mir eis am Endeffekt och enthale beim Schlussvott, déi dräi, déi dräi CSV-Deputéierten. Dat hu mer awer och gemaach, well. Dann awer nach e Passage vun der Sozialdemokratie, wéi ëmmer, Wat huet ee moralesch besser Leit ze hunn? Obwuel de Lëtzebuerger Vizepremier fënnt, ouni Moral wier ee méi wäit. Dat muss ech dann och nach eng Kéier versichen ze verstoen, mee dat geléngt mer vläicht och nach eng Kéier. Well déi gemengt hunn, et misst een awer elo nach an dee Rapport och draschreiwen, datt besonnesch Holland a Lëtzebuerg, awer och Irland a Malta eigentlech jo op dramatesch Manéier Investissementer unzéien, déi en fait keng produktiv Investissementer sënn, mee einfach reng finanziell duerchgaange sinn, dass dës Menter. D'Fro deem d'Frieden sech, ob en déi Récksprooch geholl huet mat de Sozialisten doheem.
Déi Fro wier ganz interessant, also och am Bezuch op de moralesche Standpunkt. Dat kréie mer vläicht nach erkläert. Wat mer awer verhënnert hunn, op heroesch Manéier muss een eigentlech soen, dat ass, datt mer elo nach eng Kéier géifen zesumme mat deenen dräi anere genanntene Länner offiziell an engem parlamentareschen Dokument als Steierparadäiser qualifizéiert ginn. wat eng ridicule Diskussioun ass. D'OECD huet domat opgehal. D'Europäesch Kommissioun huet gesot, mir maachen dat do nach vis-à-vis vun Drëttstaaten, mee innerhalb vun der Unioun schaffe mer zesummen drun, datt mer d'steierlech Disziplin gemeinsam verbesseren. An dozou huet sech all Staat engagéiert, och eisen, an och Holland an och Malta an och Irland. Et gouf also iwwerhaapt kee Grond, fir elo nach ëmmer eng Kéier déi doen Diskussioun opzemaachen. Wéi gesot, dat krute mer och verhënnert. Mee well awer esou am Ënnertoun ëmmer déi beléierend a moralisant Attitüd do erëm eng Kéier opgedaucht ass, konnte mer deem Text am Ensemble net zoustëmmen. Mir hunn awer och net dergéint gestëmmt, well, wéi gesot, engeges drasteet, wat gutt a richteg a sënnvoll ass. An et ass jo net esou, wéi wa Lëtzebuerg sech net un enger steierlecher Moraliséierungsdiskussioun géif bedeelegen. Ech wier frou, wann d'Lëtzebuerger Regierung dat iwwregens och e bësse méi géif maachen, wou Sozialisten dra sëtzen, och Grénger. Dat waren nämlech déi aner, déi hei op d'Moral gepocht hunn. Wat vläicht interessant ass fir eis Leit dobaussen, dat ass ze soen, dat elo gëtt dat esou einfach hei gesot, dat heescht, mir hunn et verhënnert, Dat, mee do huet awer eng Aarbecht hannendru gestach, well mer hu quasi missen all eenzelnen Deputéierte mam Kolli huelen, fir em ze erklären, wat dann elo wierklech ass a wéi. Well dee Vott do, fir de Schued vu Lëtzebuerg ofzewennen, ass mat enger Stëmm. Majoritéit eriwwer gaangen. Also eng Stëmm manner, da wär et fort gewiescht. A fir allegueren déi Deputéierten, déi dann net wollte Lëtzebuerg do un de Pranger stellen, fir déi dovunner ze iwwerzeegen, also dat war wierklech eng Aarbecht. Hannert de Kulisse muss een do mat jiddwerengem Eenzele schaffen, fir en ze iwwerzeegen, dat net ze maachen. An dat si Saachen, déi d'Leit dobaussen net gesinn. Mee dat ass awer en Deel vun eiser Aarbecht, fir derfir ze suergen, datt d'Saachen net schif lafen. Wann een deem Ganzen eng positiv Nott wëllt ginn, well dat, ech mengen, dat ass jo och e bëssen eis Absicht, de Fränk huet gesot, et sinn awer ganz vill gutt Saachen an deem Rapport, ech mengen, et ass een Drockmëttel op d'Memberstaaten awer, fir ze soen, sech lues a lues konform ze setzen, well vum moralesche Standpunkt si mer eis alleguerten eens, datt déi Steierhannerzéiung, Steierflucht a wéi och ëmmer, awer net ethesch, moralesch an der Rei ass. An ech mengen dofir, dofir, wéi gesot, déi, déi gutt Elementer. Et soll een vläicht dat awer och eng Kéier ervirruffen, datt et an déi richteg Richtung geet, Drock mécht op verschidde Memberstaaten, sech dann an Zukunft awer do konform ze setzen. An och mir, dat hunn ech. och dacks doheem gesot, an ech soen et weiderhin, och mir kënnen net dauerhaft e Geschäftsmodell oprechterhalen, an deem e wesentlecht charakteriséierend Element ass, datt mer de Leit soen, bei eis muss der eigentlech keng Steiere bezuelen. Dat geet net an dat ass och net richteg. Ech gesinn mam beschte Wëllen net an, woufir multinational operéierend Betriber mat Milliarde Beneficer, solle kënnen derfir suergen, bei eis oder soss enzwousch, datt se déi Milliarde Benefisser do quasi iwwerhaapt net versteieren. Dat geet net, wann all Mënsch, deen als Privatpersoun ënnerwee ass oder als klenge Betrib ënnerwee ass, muss mat der Steierverwaltung eens ginn, da muss e grousse Betrib dat och. Dee ganzen Image-Schued, dee Lëtzebuerg do erlidden huet, dee spiere mir jo hei am beschten.

well do maachen ech dat selwecht wéi meng Kollegen hei, dat mir permanent virgeworf kréien hei an den internationale Kreeser, mir wären jo där Schlaumeier, déi sech géint alles géifen drécken a mir wäre jo eng Steieroase, Steierparadies a bei eis géife jo lauter illegal Saache geschéien. Also dat kritt een awer op Schritt und Tritt kritt een dat virgeworf.
Komm, mir kucke vläicht nach just kuerz op dräi Sujeten, déi och dës Woch um Ordre du jour stoungen. Dat eent war eng Vereinfachung vun der Agrarpolitik. Georges Bach, wat kann ee sech dorënner virstellen? Et ass esou, datt mer festgestallt hunn, datt d'Agrarpolitik déi lescht Joren, datt do munneches net richteg gelaf ass. A wann een elo seet, gemeinsam Agrarpolitik, dat ass wéi gesot deen europäesche Sujet par excellence, och finanziell gekuckt, budgetsméisseg gekuckt. An do ass et elo drëm gaangen, fir déi, ja, d'Agriculture, d'Landwirtschaft opzestellen fir déi nächst, fir déi nächst Joren. Et dee Plang, dee log elo souwisou do fir déi nächst Joren, d'Landwirtschaft ze stäerken, d'Verhandlungspositioun virun allem ze stäerke vun de Baueren par rapport zu dem, zu den, zu den groussen Discounter an, an där ganzer Liewensmëttelkette. Bis datt beim Konsument de Produit ukënnt, ass de Bauer deen, deen am, am meeschten Aarbecht huet, deen och am meeschte Risiko huet. an deen eigentlech awer dat schwächste Glidd ass an deen am mannste dovunner profitéiert, soen ech elo mol. An dat ass falsch, dat ass net richteg. An hei geet et drëm, an enger éischter Phas d'Positioun vun de Baueren ze stäerken. Dann natierlech och d'Produktiouns an och dee Maartmechanismus, dee mer hunn, dee forcément duerch äusserlech Aflëss, duerch Witterung, duerch Seuchen, duerch all Méigleches, datt mer dat stabiliséiert kréien, och d'Sanktiounen par rapport zu Russland, all déi Saache spille jo mat, datt de Bauer eigentlech keng verlässlech Planung ka maachen. An hei hu mer, versiche mer dat och mat Mechanismen, de Maart méi stabil ze kréien. An dann virun allem ee Punkt nach, deen och wichteg ass, Mir stelle fest, datt et e schwéiere Beruff ass an e schwéieren, Stand ass, dat wësse mer alleguerten. An dat bewierkt och, datt ganz vill jonk Leit dee Beruff net méi wëllen ergräifen. An dat ass, mengen ech, och wichteg, datt mer hei mat engem Instrument de Memberstaate méi Méiglechkeet ginn, eppes ze maache fir hir jonk Baueren ze ënnerstëtzen. A bon, ech muss ëmmer erëm soen, datt et gutt Initiative sinn, déi dann natierlech och vun de Memberstaate mussen deementsprechend ëmgesat ginn. An dat hei ass eppes fir, ech mengen, Dir hutt et gesot am Ufank, eppes méi, eppes besser ze kréien, eppes méi fair ze kréien, eppes méi stabil ze kréien. Deen eenzege Punkt, deen elo nach bleift, dat sinn d'Finanzen. Dat hei ass elo Instrumenter, maacht Moosnamen. Finanzen, dat wäert an där ganzer, an där ganzer Agrarpolitik fir déi nächst Joren nach en zousätzleche Sujet ginn, wou nach driwwer diskutéiert muss ginn, wat dann och erëm direkt mam Brexit ze dinn huet. An de Fiori, dat ass nach een anere Volet, deen nach méi, méi, a hei ass jiddefalls eng ganz gutt Initiativ, an dat anert gëtt nach, gëtt nach en haarden, nach en haarde Match. A propos Finanzen, elo komme mer bei déi ganz déck Chifferen, den EFSI, den EU-Investitiounsplang, oder besser bekannt, mol am Ufank op jidde Fall, als, als Juncker-Plang, stoung och am Mëttelpunkt vun enger Debatt dës Woch. Fränk Engel, ech mengen, do kann ee vun engem Succès vun deem Fong schwätzen, well et ass driwwer geschwat ginn, fir en ze verlängeren an ze héijen. Jo, also en ass bekannt, en ass bekannt als Juncker-Plang geweest ganz am Ufank, en ass duerno bekannt ginn als EFSI, well et muss ee jo, wann een an Europa wëllt eppes erreechen, d'Saache mat enger Ofkierzung bezeechnen, déi een dann, déi een dann als Wuert, als Wuert zesummestréckt. Här Juncker huet och eng Kéier gemengt, elo wou en en Erfolleg ass, géif en nëmme Juncker-Plang heeschen. Dat ass net, dat ass net falsch. Am Ufank hätte se en Juncker-Plang genannt, well se geduet hunn, et géif näischt ginn. Dat sinn déi béis Elementer, déi och. déi och hei aktiv sinn. Esou oder esou, funktionéiert, funktionéiert recht gutt. An d'Iddi war eigentlech vu relativ fréi un, fir ze soen, wann et geet, an dat fënnt ee jo relativ kuerzfristeg eraus, ob eppes als Iddi zitt oder net, da viséiere mer eigentlech en ze doubléieren am Volumen. Dat heescht, mir géife versichen, fir, ech weess elo guer net méi wéi déi Dénger heeschen, wat kënnt no der, wat kënnt no der Milliard an der Gréissenuerdnung, Billiounen oder esou mengen ech, hä? Mir giffen also eigentlech viséiere bal eng Billioun, also 1.000 Milliarden Gesamtinvestissementsvolumen iwwer 2020 eraus ze erreechen, fir d'europäesch Wirtschaft ze dynamiséieren. Dat war jo, dat war jo de But vun der, vun der Affär. An datt dat funktionéiert, schéngen och d'Wuesstumszuelen queesch iwwert de Kontinent hierzeginn. Mir wuessen als Vollekswirtschaften queesch duerch d'Unioun, ewell erëm e bësse méi robust, wéi dat nach virun enger Rei vu Joren de Fall war. An dat huet wuel och dermat ze dinn, datt dee Plang hei gräift. Elo hu mer awer nach aner Saache wëlles. Esou zum Beispill hu mer wëlles esou en änleche Plang, och liicht méi kleng, fir Afrika opzeleen am Kader vum europäesche Fong fir durabel Entwécklung. Deen ass nach net gänzlech fäerdeg, well wéi och deen aneren, en eigentlech baséiert op dräi Elementer. E baséiert op enger europäescher Zouwendung aus dem Budget, déi ass do. E baséiert op Zouwendunge vun de Memberstaaten zousätzlech zu der europäescher Zouwendung, déi si meeschtens net do. An dann op der Hiewelwierkung, déi no Erfahrungswäerter 10, 11, 12 Mol den öffentlichen, déi öffentlech Basis soll duerstellen. Déi kann natierlech eréischt vollëmfänglech ausgeschäfft gi wann och all déi öffentlech Kontributiounen geliwwert sinn. Dat schléisst ee vun de Memberstaaten an, déi mer erëm eng Kéier bëssen, déi mer erëm eng Kéier bëssen do trainéieren. Dat ass ëmsou méi lächerlech, wéi ee permanent jo héiert vu Marshallpläng fir Afrika an Ähnlechem, notamment an eenzelnen nationale Regierungen, dont der däitscher, déi jo keng méi ass. An d'Tatsaach, datt se am Fong keng méi ass, schéngt och dozou ze féieren, datt se net kënne bezuelen. Also ech ginn net dervun aus, datt am däitsche Ministerio elo kee méi sëtzt, dee kann eng Engagementsënnerschrëft liwweren. Dee muss eigentlech nach ëmmer do sënn, mee deen ass scheinbar net handlungsfäeg genuch, fir datt mer déi Elementer do beinee kréien, fir dann déi Gesamtinvestissementswierkung do ze entfalen. Doru schaffe mer awer weiderhin. Ech denken och, datt dat nächst Jar, en Erfolleg gëtt, wat wichteg ass fir d'Entwécklung vum afrikanesche Kontinent, well mir solle jo net vergiessen, datt mer op déi eng oder op déi aner Manéier vun där ofhänken. Wann déi an deenen nächste Joren näischt gëtt, da gesinn eis Problemer intern, déi mer haut hunn, par rapport zu der Erausfuerderung vun engem Afrika, wat a sech selwer zesummefält, e ganz kleng aus. A wou d'Afrikaner dann no Norden drécken, fir eng Iwwerliewenschance ze hunn.
Vun den Investitiounen an d'Zukunft, dann bleiwe mer bei der Zukunft. An d'Zukunft am Handel ass den digitalen Handel. Do hutt Der dës Woch e Rapport ugeholl, wou Dir vill dru matgeschafft hutt. Wat geet do? Dat ass den digitalen Handel.
Wéi mer ugetratt sinn no den Europawahlen, hu mer de Leit jo versprach gehat, datt déi Aart a Weis, wéi eis Handelsstrukture fonctionnéieren, am Opaken an net ganz kloer an net ganz kauscher, och wat dobäi fir de Bierger erauskënnt, datt mer dat Ganzt géifen, reforméieren. Dat hu mer fäerdeg bruecht. Mer hu jo och dës Woch zum Beispill déi Antidumpingmoossnamen op de Wee bruecht, wou mer eis kënne wiere wann zum Beispill gedumpten, also vum Staat bezuelte Stol bëlleg op den europäesche Moart kënnt an do eis europäesch Stolindustrie futti mécht. Also all déi Saachen hu mer gemaach, och Transparenz an Handel erabruecht. An elo hu mer missen da fir do, wou nach keng Regele bestinn, nei Regele schafen, fir datt mir den Handel dirigéieren an net den Handel op eng liberal Aart a Weis eis dirigéiert. Mir hunn ewell Regele fir d'Produiten, mir hu kaum Regele fir d'Servicen a mir hunn iwwerhaapt keng Regele wat déi digital Ekonomie ubelaangt. An do sinn elo vum Europaparlament d'Basis op den Dësch geluecht ginn, wéi dat an Zukunft ze fonctionnéieren huet. En offene Maart, de fräien Zougang zu den Daten, sous condition zum Beispill, datt eis Dateschutzreegelen net nëmmen hei an Europa, mee och mat eisen Handelspartner agefouert ginn an esou weider an esou fort an deem Stil. Dat heescht, ganz kloer Reegelen, wéi zukünfteg Handelsofkommes ze funktionéieren hunn, fir datt en se, eise Betriber erlaben Accès ze hunn an eis Bierger protegéieren. Déi zwee Elementer iwwersat op déi nei Medien, op den Datenhandel, op den Internet an esou weider an esou fort. An do war ech de Spriecher vun der EVP a mir hunn decidéiert fir elo emol ze versichen eng Kéier en Accord ze fannen zwëschen den Haapt-, Haaptpartner. Den Haaptpartner dobäi mengen ech Zentrum riets, Zentrum lénks an alles wat do extrem riets an extrem lénks läit, dat brauche mer net. Déi solle Kaméidi maachen, mir maache Gesetzer a mir hunn et fäerdeg bruecht dat ze erreechen. Dat heescht, mir hunn eng ganz grouss Majoritéit kritt, et ware 550 Jo-Stëmmen, sou eppes an där Gréissenuerdnung, also ganz massiven Zousproch, dat heescht et ass quasi, also wann een elo d'Extremer aus deem Parlament hei ausschléisst, ass et eng Unanimitéit, wéi ee do an Zukunft ka virgoen. Also och fir ze weisen, et kann ee ganz vernünfteg Saachen hei maachen, déi souwuel eis Wirtschaft wéi och eis Bierger ofsécheren. Et geet hei drëm, datt mir d'Regele maachen, éier anerer se fir eis maachen. Jo, an datt, wa mer Accorde maachen, datt eis Regele gëllen. Eben. Sou, dat war et dann och schonn fir dës Emissioun an och fir dëst Joer, wat d'europäesch Impressiounen ugeet. Soen Iech Merci fir d'Erklärungen an d'Äntwerten op d'Froen an Iech dobaussen soe mir véier Merci fir Ären Interessi a wënschen Iech elo schonn ganz schéin Chrëschtdeeg mat Äre Frënn a Famill an alles Guddes fir 2018.